machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma tobi jakobe nyathi kimirwa kendo achiel kachiel antiere go tramogi kaendi ago kae sama chon kalore kaka bende aneno ka piny dudo chuna mondo achopi go tramogi kaendi chon mondo walos ane weche mosebedo kakelo ng'ikruok ma bende nyaka koro nona nona kigo singla malach ahinya e got ramogi kaendi okinja makambo to chal nade got kaendi arwaki maber wuod komenya mm-hmm. e aneno kibiro ka mor polo buogi aneno ka kawone piny dudo koro chuna nyaka chop e wang' sa e aneno ka piny dudo tiywagri mm-hmm. ting'e ni juogi nosefwenyi koro juogi ong'e kidonjo to ng'e gimokeli koro kawuono nyakwar ramogi ajwang' iwi got ramogi ka kang'iyo degi mege juogi juogo golo chik apar mataji ndalo koth mm-hmm. ing'e ni sani koth ema chwe mane gima dhi piny ramogi ajwang' awinji To Ramogi nowacho ni koth wuon chiemo. Sani wuon chiemo biro, nitie e puothe. Omiyo ing'e ni sani mae ndalo ma ng'wen dum ng'wen to pok gineno giywak. Obuolo nitie, Aha. alode be nitie. Aha. To ka kung'e en kwa Ramogi Ajwang' ni rach ok were gi ber. Koth be biro gi rach. Oywayo dhano dabal kendo neko Mm. to wuod komenyi ng'eni juogi kwa kamoro amora awinji koro juogi nya- rach ti ng'eni nyocha osewalo ute ji udi be chwer ng'eni jomoko be nitie mtoka be winji ng'eni mtoka be ti chwerga ido ka ng'ato ni kod mabule ibga Eh, gache be ti chwerga samogo wacho ni mbele kucha aneno ka oonge mbele kucha wadhi uradhiya Ero. en ng'eni ti mtoka be ti jomoko rawo bobwok awinji ibwok itie duka ka nikech koth ng'eny gito guonde ni tielo rach koro nyakwara moga jwang' chik apar matayi matayi ji ndalo ma koth chwe to wod komeya pok wagolo chike gi ng'e nitie piny ma miluongo ni ugunja awinji aora mon kanyo miluongo ni river nzoya ang'e maleno aora ndhoya aora ndhoya koro ao- aora ndhoya ni ero opong' sani ma kidhi kuro ero tiyudo yawo ma nong'e kwang' Eh. nitie ng'e ni piny mwache kucha koth ywayo jamni Inana ka diel biro kata rwat. Neno ang'ani olwar. Aora no donjo gi mwandu. Eyo donjo gi mwandu. Opogo jo gweng' mamualo piny ah, koni. Ah, sani onge liel minyalo wacho jo amarach. Ero. Eh, Iriti na ng'ato liel ka charo ka rwath biro ah. odumi tunge. Ogo ga bal bo dhigo loka cha. Edo kaone dhiang'. Icho ni mana musanda malo kocha. Ah, ah gino biro koting'o gik mang'eny. Ngeni aora ndhoya ne kigo sigande nyalo mm. paro diere mane jo ote dum ne kinyuma riu nyupini e. to kiwuok Mm. Eh, joote. nocha- nochando jonabi moko ndhoya ka Ah, ah, ing'e ni en aora mogwedh gima kelo gir kadono en ing'e ni ok- n- rech ok nawie Ero. Po- popong' kama Eh? Eh, kigo- kiwuok gi dhiang' ok bende iwuok awinji diek gi rege to koro ok okwan Eh, koro chik apar nyakwara moga jwang' matayi ka koth chwe kata matayo ji ndalo koth wath ni nyaka lam ne nyasaye ng'en koth ka chwe obiro gi rach ing'e nitie gimo ma ng'e ni juogi be nyalo dhum iluonge ni radi awinje isewinje awinje radin Eh, E koro koth ka biro nyakwara moga jwang' obiro kod rach mare gi ber mare omiyo nyaka lam ne nyasaye ngeni jodolo ok wach ga wechegi to ndego wach, wach wechegi mondo koth obi mana gi ber ing'e ni gima biro gi rachne gi berne sama obiro nyaka iikri Irikni to kobiro gi rach, ibiro ko ibiro go nang' to kobiro gi ber. Eh, eh. Ber idwa rito nade? Ah, ing'e ni ber kobiro go to mano mari. Awinji. Rach to kobiro go tiringi iwuoyo gi wuon go. Awinjo kiwacho kar obuolo. Obuolo ng'wen.
Kar ng'wen. Eh, ng'wen ni kata alot be nitie. Alot be nitie. Bo.
Eh, ah. Kunde na mirenda. Eh. Awaluor gi nyakwara mogi chik namba ri nyakwara moga jwang'wa be tayi tayo ji ndalo koth. mawacho ni ka koth chwe Mhm. nyaka ibwog awinji ing'eni kochwe ing'eni ing'eni ka ma koro nyaka giwinj ka koth chwe ero nyaka ibwog Mm. ing'eni nitie jo- jomoko be miga nyasaye tich matek ing'eni gimoro ka gimoro ne gibene gi rachne ka wasewuoch Mm. ing'eni nitie yawo moko ma be pini giwinjo awinja nyasaye nyaka ang' luoki inena ng'ama iluoko aluoka koro nyaka ibwog to kosechok tiwuok ng'en koth to kodh yamo nyalo rwaki kamoro amora Mhm. kar nyiso nyikwara moga jwan takia i chiro Mm. tinene kobiro biringi donjo kamo ni bwok kochok tia ng'eny jomoko kendo nyalo twe mbaka kanyo otwe mbaka kanyo bu kendo kel tingni we. aya walwar kod nyakwara mogi chik namba adek Aha, ma bende chik mager ahinya ka ndalo ma koth chwe awinji ma wacho ni ka polo mil Mm. nyaka ilam nyasachi awinji Eh, kama koro wawuoye radicha Mm. ing'eni kosetre maber- Maruti. Eh, maruti Maruti. nyinge ng'eny kosetre maber ero mineno ka omili wang'i Ero ba- ing'eni inyalo ga bet e ot to komil maber Ero. tiwe ni in ilar omili ni bi- iwena ni in ilar kara nyasaye ogo wang'e piny ong'iyo piny Eh, koro kanyo nyaka ilam Aha. ing'eni gicha komil to second ariyo to segoyo koro lambi be nyaka bed machuok Kik ora- Agenda idaladi. kwara moga jwadu wacho ni, ni ler ne tilame nang. Kikira- kikira- dakika ariyo. dakik i secondary yo Eh? Ya, ilam- i secondary inyalo lamo lama ruodha en ng'a Mm. bar gi i- i- ruodha en ng'a par dalana gi jamba duto To To- ku- o- ok inyinge ni saa mag second no ding'e kaka yawa lamo mayo amane ywak
mane ywak en kata ing'eni- Mane niseluonge mondo obi omonji. Ah, ing'eni kile motimiga wang' koro komil dichiel bimiyo wang'i To nyalo mani monji. isemna lamo isemna lamo Ero. Eh, to nyaka iywagie matin ma be nyasaye winjo Eh. ni ruodha bare mane iye nano- dhano re- dhano remo koro nyakwara moga jwang' nyaka ng'e ni ka polo mil Eh. nyaka ilam kech ing'e ni kiano ikiano biro gang' iolo lamo kanyo mapiyo piyo Dipo kobaro kata jambi moro kar mondo nobari odi. Eh, eh, ing'e ni kosemoke koro kama odwa goyo koro lambi cha nokonyi Eh, ing'e ni gino Eh? giluonge ni radi Eh. iti iluonge ni maruti Mar- maluti baruti ting'e ni gino komil maber Eh? oseneno kuma dwa goyo en ing'e ni ok ogo gima pok oneno Oh, osesome En sama osenenino temi ole lamo ni ruoth ni ruoth atergi ni yath dhano en remo Ero. Kony. waluor gi nyakwar ramogi chik namba ang'wen ma bende tayi e kinde ma koth chweni Awinji. ma wacho ni ka oro pong' dog kumiaye Eh, ka oro pong' ing'e ni jomoko nitie ma en opiem ero O- a- ne- bende koro nodwa nonyidhre e pi kogwal Mm. Ah, mano pi othi kodi ok inyalo paro kaka yawa moko wapake ni senior pilot nchine ka oro dino negi loka ka ino makore giywak mana giywak mondo kel helicopter ni mondo oywagi to ne gineno ka koth biro to aora bende mol kar mondo gimak biro to aora ni be wanyalo muome ing'e ni gijuogi be ka nono weche gi Ero. to yudo ni mon ing'e ni po- m- mondo iyud mon ma pi oywayo tek Tek. chuo ma pi ywayo Ero. to mon gi be dhiga dhi chiro Eh? koro ing'e ni wach mar ni i- penjo mege mon nyo ilewo kanye mm. E, weche matindo tindo mi ka ng'ato koro koneno pi to kowore ago ni ah, mm. akala adhi loka cha to tho ki tho kikelie tuoni mm. onya kwara moka juang nyaka ng'e ni ka oro pong mm. dog kumi aye to ka pi osedok piny to kinji duog ikal e ikal mm -hmm. e we kelo thuon ni bende dwa ni lwar kanyo walwar gi nyikwara mogi chik namba abich ma be tayi ndalo ma koth chwe mowacho ni ka koth biro mm. dog dala chon awinji e, koth ka biro to juogi a- ing'e ni ni kwara mogi nyaka ng'e Mm. koth ka biro ing'e ni juogi ariyo wuoyo kodi Mhm. makaneyi ibo winjo kama ne makaneyi wacho Eh. ei kodhi ni biro wamu aringa adhi dala chon kapok ogoya oyuda gi e dala e to juogi ma dalau Aha. bende wacho ni, ritie gini matin ritie gini matin onyalo meri e kor yo gini nyalo goya e kor yo koro en tichni Eh. ng'e ni to kane ya gi jodalawa ere nga- ere kama pek e- ere ng'ama nyalo nyisa adier Eh, nikech ibiro winjo mawacho ni dhi to koro ok idhi mano kaneyi Eh. gi jodalau kenyal kanono Mm. kama nyalo nyi- kama nyalo nyisa adier Eh. en kaneya Eh, bas. Ko- to ani ng'e ni nyikwara mogi ma- abro mo- kose ng'ado ah jokaneya ni mowuoyo koda ber Tani ing'e nadi?
Koro ka. Ng'en mama koro nyikwa Ramogi idwaga ni ging'e weche mege juot. Kech biro to gibo biro ni ariyo. Ero, Wabwaga abwaga ka rit gini ochwe. mano ka nei. Kanei.
Ah, koro ibo ng'iyo ber gi rach. Koro ing'iyo yo midhiga goni. Nta adier. Nikech kodhini kochwe, aora mang'adoga cha pong'. to kiwinjo kamano nowacho ni dhi adhiya Eh? mano makaneyi okija kipare diere mano mane wawuoyo- mane wawuoyi go tabo gi kaendi Eh. ni kimoki dala ma wach moro mako dala ni matima tama kik timri onge to ng'wech itomo mana nyaka kaneyi Ah, ka- ing'e- ipogo ng'ado ne rieko e weche ma keny mag git luok timbere mamwako mamako Ah, i dala kaneyi ing'eni ber nikech en ing'eni onge gimo laro kodi jog ing'eni laro kodi lowo ero kucharo kidhi to nuwod nyathi nyamera nyathi migogo e nyathi mugogo ok largo Eh, Mano Koro nya- ikonyi. ma- mano kothwa awalwar gi nyakwara mogi chik namba auchiel mabe tayi ndalo koth mabe wacho ni ndalo koth ji nyaka dhi puothe Eh, ing'e nitie jomoko ma ndalo koth kore kogo odero nindo matek. waninde Eh, komondi eh, piny pod ng'ich piny pod ng'ich ing'e ni gin yawo ma kisedhi kapango ing'e ni isedhi kapango Awinji. kapango ing'e ni en thim kuma ji odhi dwarie Chudo ka ng'ato nyanyo otanda ma 6 by 6 koro iwuoyo to ng'ani. tinde gisore nyaka i gunia moro ing'eyo gunia cha Eh. sit moro machalo gunia cha O- Igeng'o koyo. iyudo ka sore e iye E koro nyakwara moga jwang' nyaka ng'e ni ndalo ndalo koth ji nyaka dhi puodho. awinji E ok cham ninda ne in koro ni noluor wuok ni ka- ng'en koth moro be juogi nyokelo ka. En omondo na chiew go chwe go kiny. Ichiew tiyude koko piny karomo saa ang'wen e Ok inge koyawo. chik ma nyaka iket ka Mm.
sit moro machalo gunia midonjo e iye ni hmm. ento nyaka igol agola chik ni ng'ama odak dala kik idonj e iye then pok ochopo e gweng' ok obi ok obi dhi e puodho pod iko chopo e gweng' jo gweng' tinde ni kode ah ido ido eno nyumere i duogi kara bro wuotho rangi gi duogi bro wuotho ranga ni to mae te en mane mi nyumruok iye chalo go ne inyumruok iye gi tiendi kose ka wi idonjo nya idonjo wi kende modong eh, yuen suna Ai geno nyakwara mogi juogi ero kelo wach moka. Ero. Keto mani mi jogo chiro ibo dhi chak manye chiro. Walwar kod nyikwara mogi e Ero. chik namba abiriyo. Aha. Ma be tayo ndalo koth ma wacho ni nyithindo ok or mabor ndalo koth. Ng'en koth nyalo geng'o ne kuma odhiye ma pi ywaye. To juogi neno ni ndalo koth ni. Mm. Ema mond moni yudo ka nyathi nyieke ma nothocha imogolo. Ni- ni- Ringa ringa ni ringa ringa kodhno kik lorni. Nyathini yore mayieng'.
Eh to nyathi imi ya kita siling no nyiewo go mandas To nyithinde nyithinde siling to kinyal ranyo Eh, nyithinde to weyo ka koro nyaka ging'e ni ka koth chwe tioroga nyithindi nyieki kata nyathi kich midago Ah. mano in emikeloga kuom kari nikech ka nyathino kata koth ogoyo to in emiketho kari walwar kodgi chik namba boro nyakwara moga jwang' mabe ta indalo koth kama mowacho ni komo nyuol nyaka bedie Eh, ka kabe nyaka gi nyikwara moga jwang' winj ikomo cham tiparo komo nyuol Ah. ing'e ni ndalo koth dhano nyuolore motamo wang' to lowoni be ing'e ni laro kode mana joma- jogi mabiro gole e dala awinji e to lope ni imako gi ji Mm. to sani koro joma idwa mako go lowogi gibiro dhi puro kanyo koro kanyo nyakwara moga jwang' nyaka ng'i komo nyuol nyaka E, ing'e ni gin ga joma gamo yamo Mm. kanyo kisewacho ni waywe kawuono kiny Ah, ing'e ni kanyo koro chal joma otuwo gi ot kech iduogi nyisa Ero. naneno ka mina dhiambo siemo wang'e iwinjo Eh, eh. Eh, iwinjo Eh. Aya walwar kod nyakwara mogi chik namba ochiko Ero. ma bende tayi ndalo koth ma wacho ni jotong'o nyaka ter ni nyuka e puodho Ni ok Otungu. nase chuli. Ah, ing'e- Achuli didi. to jotong'o go bonyego chik ithgi giwinj ng'e ni nyuka ma nitero negiga Awinji. awinjo ni tigi dwa na chaye gi chapat To koro owuok ka sa owuok sa abich. to wuok sa Ok ok odhi ok ogo odhiambo. a- samodo bed kare nikech ing'e ni moko ne wuoga godhiambo Ero. kech gweno be nitie ma Okinde nikelo tinde U- ywak masani biro nwa yolit jaganga Mm. mama kakelo ni got rabogi ka Eh. awinyo sani giwuok sa abich To abi- kateki ni tiwe abich nowuok ka nikech ing'e ni chon e kit ramogi ajwang' japurni nimo- nomondo koko gwe ero en iwinje na kolwe en nopuro gi dwe ero to nyuke oseterne nitene nyuka gi nyoyo kata rabuon sa abiriyo gweno nyaka ocham gweno ma japur awinji kaka sani idoyo Aha. to sani ing'e ni inyalo donjo e puoth ng'ato kiny Birang, ting'e ni kiwuotho to ineno ka puothe moko inyalo yudo ka kwere nitie. Kara momiyo gigo okwano tinde. Eh, nyaka gigo kwan. En kaka kago eno ka neno ka. Eh, to mano kwe. Saa abich asewuok.
Ai, kweye to wega kanyo nindo dhi dwaro ndawa. Kweye owe kanyo no dhi. Koro nyikwara Eh. moga jwang'. Eh. Ng'ato ka tiyo ni kinde koth ni, Mm. we kikete ni ni isechule ni koro pese ni. Eh. Ema onyiewo go nyuke moro to nyiewo nyaka iterni. Koro waluor kodgi chik namba apar majuogi tiekogo nyikwa Ramogi kinde koth mawacho ni ka ng'ato otho mhm. onge dhi puodho mhm. e ing'en mag koro onego bed ga ni loro pur matin nyaka ik ng'ani imiyo ng'ano luor mogik ah gini weg lowo ing'en odhi kucha ing'en tiega weg lowo lowo no bende en juogi nyakwa Ramogi ajwang' nyaka ng'i awinji kech gik mawuok kuro gin gik mangima mhm. to onge ng'a ng'ama osedhi kuro ramoga jwang'ie nowache ni lowo jajwo Mm. omiyo ng'ama dhi iye kucha koro idwa ni kiike Mm. tijiwe e pur komondi ing'e lo en gir ji duto ng'ato tiyo kode wen ng'ato kwaro notiyo kode wen kwaro kwaro tiyo wen wuode wuode tiyo wen kamano kamano e koro dhi adhiambo nyaka ochop kama koro rume ero E, omiyo weg logo to gin ga piny ka Ima- nyakwara moga jwang' ageno ni kanyo um- mano umako chik chik namba apar no ng'en ng'a mosetho koro juogi ramoga jwang' Eh. en ng'en owuoyo gik mani bwo lowo Ero. onyalo oro kata bich riwo Eh. donj kanyo ng'ado puothego kabisa agen nyikwara Koro moga kikwa jwang' nie puodho e kindeno Eh, nyikwa ramoga jwang' komako chike gi ndalo koth Aha. piny ramoga jwang' bro dhi maber mana kamano jawinjana kaka iwinjo chik apar matayo ji ndalo koth wach mosekelo pogruok ahinya kiyudo ka jomoko badhre e kindeno